Salam mähriban dogumlar, eziz illeçler, sagaman otyrsyňyzmy? Ojaklaryňyza bereket, öňüňize bereket. Türkmenim kanalyndaky Döwletli maslahat gepleşigimiziň nobatdaky sanyna başlaýarys. Gepleşigimiziň bu günki temasy Diktatorlygy allap bolýamy? Ýa allap bolarmy? Täze partiýa synanyşyklary nähili netije berer? Bu günki döwletli maslahatymyzyň myhmanlary Türkmenistan döwletiniň Ysraýyldaky we Türkiýedäki owalky Adatdan daşary doly ygtyýarly baş ilçisi, häzir Wenadaky Respublika partiýasynyň ýolbaşçysy hormatly Nurmuhammet Hanamow. Nurmuhammet aga, döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz! Sag boluň, hoş bolduk.
Şeýle-de Türkmeniýa birleşiň hereketiniň ýolbaşçysy, hormatly uýamyz Çemen Öre. Çemen Öre uýamyz, sizem hoş geldiňiz. Aýalkasyn ýakymly salam hemmäňize-de. Şeýle-de bu günki myhmanlarymyzdan Türkmenistanyň tanymal graždan aktiwisti, şol bir wagtyň özünde dürli halkara guramalar bilen işleşýän žurnalist hem habarçy, aktiwistiň daşynda Rozybaý, Rozybaý, sizem döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz. Hoş gördük arkadaş, hoş gördük.
Ýene söhbetdeşlerimizden Dünýä türkmenleriniň erkin ses kanalynyň rusça bölüminiň redaktory Aman Awisenna, Aman Awisenna, sizem döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz!
Salam, mähriban adamlar! Hoş gördük, sag boluň gepleşigiňize çagyranyňyz üçin minnetdar!
Ýene söhbetdeşlerimizden Russiýa Federasiýasyndaky Timur Serkerde, aktiwistimiz. Timur, sizem döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz! Hoş bolduk, inim! Sagja bol çagyryň üçin, Ýene bir söhbetdeşimiz bolsa syýasy hem medeni ugurlar boýunça biziň bilen bilelikde aktiwistlik işlerini alyp barýan sungat işgäri bolan aktiwistimiz Garajoglan. Garajoglan, sizem döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz.
Salowmaleýkim. Hoş gördük Döwlet baý han. Giç ýagşy mähriban ildeşler.
Hemişe adatdan bolşy ýaly ilkinji söz nobatyny men ýaşulymyza beresim gelýä. Nurmuhammet aga ynha ýadyňyza düşýän bolsa täze ýylyň bosagosynda Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklaryny goraýan guramanyň ýolbaşçysy hormatly Farid Tuhbatullin, şeýle-de Çemen öre uýamyz we siz bilelikde bir söhbetdeşlik geçiripdik. Şu täze partiýa bilen baglanyşykly garaýyşlaryňyzy beýan edipdiňiz. Käbir blogerler özüne görä ýorgut edip, manipulýasiýa edip, halkyň ünsüni nädogry tarapa gönükdirjek bolup, halkyň aňyny zäherlejek bolup, beýleki tarapdanam bize şyltak atyp, hamala biz size başgaça bir zat aýtdyrjak bolýan ýaly ýa başga bir zat aýtdyrmaga mejbur edýän ýaly şolar ýalaky öz senariýalaryny, fantaziýalaryny öz kanalyndan halk köpçüligine ýetirdi. Indi şu taýda iň soňunda şol öz gepleşiginiň iň soňunda, Bar aýdaly şul partiýa, Mehemäň proýekti bolsa, oýny bolsa bolup geçsin. Şu Mehemäň Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýa-da diktatorlyk režiminiň kontrolynda ýa şolaň ýolbaşçylygynda gurnalýan hilegärligiň, oýnuň içinde orun alyp, halkyň bähbidine iş etjek bolýanlar bar. şolara hiç zat degmäň-dä diýen ýaly bir gürrüň etdi. Indi Nurmuhammet aga, dogrudanam, halkyň bähbidi üçin bir iş etjek bolnanda, režimiň hilegärliginiň, dillüwüşiginiň içine goşulyp, il-gün, şo taýdan il-gün bähbitli bir iş etmäge pursat tapyp bolarmy? Režimiň dillüwüşiginiň içine girip, şoňa gatnaşyp, dogrudanam halka bähbitli iş edip bolarmy? Hä, sag boluň, beren soragyňyz üçin. Hakykatdan hem, şu soňky bile geçiren söhbedimizden soň, käbir pikirler, adamlar öz pikirlerini aýdyp ugradylar. Oňa-da esasy, ýaňky ýalňyş düşündirýän adamlar bar. Şoň üçin adamlar bir ikitaraplaýyn biri ele diýýär, birem bele diýýär, hakykaty nämekä diýip pikirlenmäne mejbur bolup galýarlar. Bu hakykatdan hem şeýle bolaýmaly zat. Men aýtjak bolýanym bir zat. Birinjiden-ä şu söhbedi geçiremizde biz partiýanyň açylanynam-açylmanynam bilemzokdyk. açylandyr diýip pikir etdik. Ýöne, ynha men özüm bir hemmäňize bir sorag berjek bolýan. Şu ýyl Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna otuz ýyl boljak. Şu otuz ýylyň içinde bir adam heý bir oppozision partiýasyny döredibildimi? Döretjek bolanlar bar, ýöne döredibildimi? Partiýa açyldymy? Partiýa gurnaldymy? Ýok. Onnoň şu zatlar şeýle bolansoň, bizem ýagdaýy, ýurduň içindäki ýagdaýy bilenimizden soň, hökümetiň nähili garaýşyny partiýa açmak barada, onda-da özüni oppozision partiýa diýip atlandyrsa, şoň nähili boljagyny biz bilip dursa hemmämizem, bu hiç kim üçin bir gizli zat däl-ä. açyk zat. Şonuň üçin biz öz pikirimizi aýtdyk. Ýöne, ynha, ýigrimi üçünji ýanwardaky geçirilen söhbet Myrat Düşenow bilen. Ine, şonda Myrat Düşenow gaýtap ol özi gowy düşündirýär. Seň ýaňky Döwlet aýdyşyň ýaly, ol gaýtap gepi beýläk çekjek bolýar. Bize garşy hereket etdirjek bolýar halky. Ýok, biz halka garşy däl. Biz hakykatdanam halky çagyrýarys aýaga galmak üçin. Ýaňky biraz düşen hakykatdanam partiýany gurnabilse, özem şu programmasynda aýtýan zatlary edibilse, menä iki elim bile goldajak şol adamy hem şoň partiýasyny. Näme üçin diýseňiz, hakykatdanam halka kanuny öwrendirmek, kanun esasynda öz hak-hukuklaryny halk gorabilse, üçünji meselede aýdyşy ýaly sosial meseleler. Ýöne, ýöne ýene-de öz pikirimi aýtjak bolýan. Hakykatdan hem, kanun öwredilse, kanun esasynda adamlar nädip öz hak-hukuklaryny goramaly diýip öwredilse, muňa garşy hem hökümet garşy çykar, garşy çykar öýdemok. Ýöne sosial meseleler bozgunsa, onda-da hakykat, Türkmenistandaky şu mahalky ýagdaý. Ynha, şonda nähili netije boljagy görnüp duran zat. Partiýada şondan soň sesini çykar bilmez Myradyň özüniň nirä çekjekleri belli däl. Belli, o belli zat. Hakykatdan hem Türkmenistanda olar ýaly režime garşy çykýan ýa tankyt etýän adamlar nirden çykýany belli zat. Şoň üçin ol ynha bir mesele. Ikinji, ýene-de ýaňky nemesi urýa, ynha saňa sen ynsan haklaryny gorýan guramalary ýüzlenseň kömek ederlermi, etmezlermi diýip. Görýäňmi? Prowokasion soraglar. Beýdip gep oýnatmaly däl, men soň netijesini aýdaryn. Birinjiden-ä, özüň aýdyp çykdyň, geçen ýylyň içinde iki adamy nähak basdylar diýip. Atlaryna çenli gaýtalap oturjak däl. Indi şonda ynsan haklary goraýan guramalar olardan ýörite ýüzlenerler, şondan soň biz oň arkasyna tutarys diýip hereket etmediler. Şony eşidenden soň, ýagdaýy öwrenip, derrew herekete geçdiler. Olar üçin gizlenmek gerek däl. Olar hakykaty, ynsan haklaryny goraýan guramalar. Arassa ýürek bilen işleýän adamlar. Oň üçin olaram garalajak bolup otyrmy? Sen hakykatdan özüňe žurnalist diýýäň. Beýleki adamlara kanunlary öwreniň, ondan hereket ediň diýip akyl öwretýäň. A senem žurnalistika etikasyny öwren. Diňe adamlary garalajak bolup oturma. Ýa bagyşlaň, erbetneme mesele getirdim. Bokdan monjuk gözlejek bolma. Şoň üçin, şoň üçin Ynha, käbir adamlar, sen gaty urýaň, käbir adamlar saňa interwýu berenok ýa seň bilen bile söhbet etişjek bolanok diýip. Ony özüň günäkär. Näme üçin diýseň, şeýdip ynha eýläk-beýläk bulanýaň. Sen haýsy tarap tutýanyňam belli däl. Dogry, sen diýibilersiň, žurnalistler neýtral bolmaly, iki tarapam diňlemeli, iki tarapam näme etmeli diýip. Ýöne seň etýän hereketleň o däl. Ynha, şu mahala çenli, şu iki müň ikinji ýyldan bäri syýasatda, režime garşy hereketde tankyt-am edildim, edilýänem, şu mahalam dowam edilýär. Karikatura-da çykarylýar, her zat diýip çykýarlar. Bir gezegem şolara garşy pylan zat diýip ýüz ýnen däldirin. Kerwen geçer, it üýrer, kerwen geçer. Şoň üçin en men öz pikirim bilen, öz alyp barýan ýolum bilen alyp barýan, öz etýän işimi etýän. Ol adamlaň özi baha berer. Beýdip ol abraý gazanjak bolma. Şoň üçin şu günam men saňa ýaňky eden çykyşlaňňa hiç zadam diýjek däldim, ýöne bir özüň üçin bir neme bilseň, maslahat bilseň, maslahat höküminde, men seni tankyt etjek bolup ýa garrajak bolup diýemok. Maslahat höküminde. Bir açyk aýtýan, goýýan zatlaňňa, berýän soragyňa bir pikirini ber. Ondan bu etýän hereketleňde adamlar pikirini urýar. Men özümem pikirlenýän. Kämahal öz-özüme sorag berýän. Beh, bul adam Režime garşy hereket etýärmi ýa režime garşy hereket etýän adamlara garşy hereket etýärmi diýip. Şoň üçin senden adamlar ýüzüni öwürýär. Ne maslahat berseň-ä şu aýdan zatlardan netije çykar. Ýok, öz ýoluň bilen dowam ederin diýseňem onam et. Meň-ä aýtjagym şu.